Ħajja waħda qalb in-nies.
Trid jew ma tridx, il-familji Maltin nobbli huma parti mill-istorja tagħna U hawn Malta kien hawn numru imdaqqas tagħhom. Issa, waħda minn dawn il-familji għandhom palazz tas-seklu sittax ġewwa l-Belt Valletta li għadhom jużawha sal-lum bħala residenza. U fejn sa noħodkom illum fil-fatt huwa l-uniku palazz residenzjali li huwa miftuħ għall-pubbliku. Casa Rocca Piccola. ġie jilqani il-Markiż Nicolas de Piro d'Amico Ngwanes li għadu jgħix f'din il-ġmil ta' dar li nistgħu ingawdu grazzi għad-deċiżjoni li ħaf ta' snin ilu meta fetaħ il-bibien għal pubbliku. Sibtu bħala bniedem fabbli, ġentlom u mogħni bi stejjer u anedotti ħelwin. Velu tal-bizzilla. Velu, yes.
Bil-Inglis wimple, hemm kelma velu bil-Malti. Imma dak l-istil. Mhm.
U daħri xwa postalina. Ah, ftaħtu għalli għamittu hemm. Um, issa, eh? da suppost jgħat in storage, ta' ah, Imma dak erba nafu bihom u tlita għedinaw. Wieħed indina. It's really rare. Dan.
Yes, the wimple. Dik mhix xieħa. Le?
Le, għala volja xar abjad, tafala il-makeup. Bdiet il-moda tit-terra, terra di rizo, di web makeup. Anke l-Gran Mastru li Perellos, per eżempju, kellu il-parokka soda. Umbat Pinto

Mela Markis, meta naraw ir-ritratt, ġifieri nkunu nafu jekk il-velu jkun iktar l-isfel. Iva, iktar antik. Ok.
Umbat iktar ma jmur lura. Eh, ma forsi jekk hemm ara xi tkun in-nanna kien ara titlbis għall-antika, you know what I mean. Eżatt, niżlu iktar fuq il-wiċċ. But I can prove this ta' in pictures. Grazzi, kemm qed inħossni onorata u privileġġata li lbist. Veru mhux kaħat jilbis għadi. Le,
issa tixtieħdu naqra x'qed nibża' ftit ma jmurx jaqali.
Dik taf xini, ju? Dik, dik skrivanija, u naħseb jo le, le, xini? Kappella.

Għax iċ-Chinoiserie saret moda. U di tinfetaħ hekk, di ma niftuwix għall-pubbliku ta' ġifieri. Għax kuljum kien noqogħdu niftuha kuljum. Taf min idi?
Ara, Meghan Markle, f'meta ġiet hawn? Din li ġiet minn ġol bib xi sitt snin ilu. Ej jisimgħu di. Meghan Markle. Għat li l-bużnana tiegħi kienet mitwilda Malta. Għatla ma naħseb li bset l-onnella l-fajn. U l-bistila bħalma l-bistila.

Qatt m'għadtx sitt ħabbiet? Hija, sitta minn dawk kienet tkun il-paga ta' xi ġimgħa kienu jgħiduli hu.
Issa ħabba biex tagħmel lira minn ħabba, taf kemm għandi bżonn minnhom dawk? 2880 li għamlu lira waħda. Kamra tmur. Hawnhekk fejn twilet il-Monster de Pier. Hawnhekk.
F'dis-sodda, mhux f'dil-kamra. F'dis-sodda.
F'dis-sodda. Kella disa titfal Seba' subien u tnejn nisa kollha għexu. Kollha God bless.
Mela, mela. Everybody says this is a lucky bed, eh? But be careful if you touch it because it works. Kolli disa. L-ewwel net Markis nixtieq nirringrazzjak li lqajtni f'darek. Għad pjaċir jiena jataw biex Nispera li d-dar tkompli. Problemi hemm mhux biss il-COVID, imma biex iżżomm post bħal da hemm bżonn ħafna entużjażmu madwar, jiex veru? Ħafna. Markis, imminti wkoll apparti d-dar, inti ġej mill-familja nobbli illi għandha storja mhux biss marbuta ma' din id-dar. Jiena ġej minn familja Maltija li tiġi minn kulħadd.
Għidli ftit fuq in-nobilità f'Malta. U anki intom bħala familja. Dina kienet parti mis-sistema tal-Ewropa kollha u anke postijiet oħra. Ħafna mill-assi li kellhom daw il-familji nobbli kien marbut ma jistgħux jibjawh, ma jistgħux jispekolaw, dejjem biex iżomm dejjem il-kbir, it-tifel jekk iżda jkun iżomma, kellek ħafna farms u affarijiet U ma kienx bħala spekulazzjoni, ma kellhomx l-inflations li għandna llum. Għandna ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, niftakar meta kellna ħaddingli li llum m'għandniex, ma nafx kemm il-tomna kien hemm, kien hemm xi sitt familji, ma niftakarhom kien hemm ħebiberija kbira. Kien hemm min kien jidħol ma' tal-Monsignor De Piro wkoll. Għax Monsignor De Piro jiġi ħun nannu tiegħi. Ħun nannu tiegħi.
U ma kienu spekulaturi. U s-sistema ħadmet. Inti kont qed tgħidli hemm barra illi il-familji nobbli huwa parti mill-wirt tagħna. Aħna għandna bżonn nirrikonoxxu li Malta ma kinitx biss. Meta morna kontra Napoleon, undi mhux dejjem isemmuha. Meta provaw jivvotaw jagħmlu organizzazzjoni kontra tiegħu, Ivvotaw ħafna nistem tal imdina għal-familji nobli biex jirripreżentaw il-poplu kontra Napoleon ehm, fi żmien braret ukoll. Eh, ma dika storja, għamu se noqgħod ngħidilek jien. Le, le.
Għandna il-familja ta' Ngwanez kien jisimhom l-ewwel wieħed fosthom li nafu bih Ċikku Gattu eh, li kien il-baruni u kien jisu gvernatur ta' Malta. U mbagħad meta ġew il-kavalieri bdew jikkreaw familji oħrajn, pereżempju kellek xi assi kbir u da da si behave well, si tar rispett, kellek tkun tar rispett, kellek tagħti eżempju tajjeb, u ħafna minn nobli għamlu fondazzjonijiet u qassisin u insomma, ir-reputazzjoni tan-nobli kienet tajba on the whole. Ehm, kellhom dik ir-responsabilità biex ma għatux skandlu, insomma. U ħaġa. ġejjin il-familji nobli. Mir-rejiet, u ma kien jikkreawhom, Kien ikun hemm. Mir-rejiet ovvjament tal-Ewropa. Aħna kellna markiżi, barunijiet u konti. Ma kenniex duki Malta.
Malta.
U forsi kien hemm xi li ġieħu, imma ma kienx rekonoxxut u reġistrat tal-kavalieri li huma nobli ta' Malta. Dak kien jirreġistrawhom. Il-kavalieri stess, il-Gran Mastru, Il-Baronija tagħna kienet ġejja minn Garmastru Perellos. Il ok. Ikkreha. I said he wa ri- he wa right to be a baruni. Min kien l-ewwel wieħed fil-familja tagħkom? Jien kien jismu Ġo Pio, Giovanni Pio. U hu li kien kienu jafdawh, ah, kien sar il-prokuratur tal tal x'ismu tal-qamħ u da, the procurator of wheat. U għandna 600 ittra tiegħu ġol-arkivju. Dejjem kien iżomm il-kopja. U mbagħad minnu, ġifieri dan huwa antenat tiegħek? Dirett.
Eżatt, dirett. U minnu bqajtu niżlin bħala familja. Yes, yes.
L-aħħar family tree li għandek. Kien hawn 32 titles Malta, ma nafx kemm fadal illum, naħseb. ma nafx ma naħsibx għandna aktar minn xi 15 fadal hawn Malta. Imma għaw li spiċċaw, għaw li sifru, insomma, għaw erba, fadal xi erba. Bi pjaċir aħna llum qegħdin niltaqa' ma' wieħed minnhom illi qegħdin nitkellmu li l-antenat dirett tiegħu huwa ta' żmien il-kavalli. We are a dying breed now. Le, tajt hekk, Markiż, tagħmel daqqa għaliex qalbi x'ħa jiġri inti lil min ħa tħalli apparti ovvjament il-patrimonju kollu li diġà qed tħallih lill-pubbliku Malti. Hemm problemi, dejjem hemm problemi għax fl-antik il-kbir kien jieħu kważi kollox. Mhm. It-tfajliet kont tagħtihom id-dota, Forsi xi tifel ieħor forsi jidħollok fl-armata jew jsir qassis u l-qassisin ġieli kienu għamlulhom fondazzjonijiet għalihom ukoll biex tajnhom ftit, hemm ħafna stejjer ħelwin ħafna. Imma mista ngħidlek l-istorja ta' Malta kollha. Imma l-unika ħaġa li nista' ngħidlek li l-Maltin repreżentati ħafna minn nubbli, jina ma nistħix tal-istorja tagħhom għaw ħafna affarijiet sbieħ, fondazzjonijiet u kleru affarijiet li għamlu u karitajiet kbar.
Għal vjaġġatur kolt u għaqli, m'għandix dubju li dawn iż-żewġ siti tal-lum niżlu għasel.